Ber tutwal Ladit Okidi Ronald kacel ki dano ma tye i foram man ma Acholi Cultural Group man an ladit marwa Francis Oboro. Akati me gamo lagam Pingo dano cako acwali yang cako nying okwi ma peya dok i kom lok ma nying okwi? Pire tek ni ka dwok wiwu cen cen enini konyo litino twatwal me ngero Tekwaro pa Acholi, Acholi pe cako nying ata. Nying tyen lokke tye, dok nying mapat pat-ti nongo cung pi lok mo-ni ma weko latin ni ero-ni kimini en nying kit eno. Latin ka kinywalo, ka obedo nino adek, ka latin laco obedo nino adek i ot, kikwanyo dul dongo ki i nyim doggola, pien i gang Acholi, Ka kinywalo latin iye, in ingeyo ki dul ma nongo kibolo i doggola. Ka latin laco obedo nino adek, kikwanyo dul nino enoni kwer cakke. Kwer me mino nying latin. Ka latin nyako bedo nino angwen, ci kwer cakke. me mino nying dano nying bino kit man, Ngat ma pire tek en aye lacolo. Lacolo omyero onen kit ma latin-ni onywale kwede. Ka okati ki long, ci latin-ni kimiyo nying nying me jok, opiyo, acen, onongo onywale Rudi, tino Rudi. Ka latin onywale ki kome mo, nyig ciye tye Karabic, nyig tyene karabic, latin eno bene kimiyo nying ma lubbe ki kit nyodo ne kimiyo nying ojara. Aa, ka inen lacudu neno ni latinni enini okati o, pe okati macalo jok, pe okati ki long, aa, kome-ni bene. Tye wa maber ni weng ci latin ni eno ni ki miyo dong nying ma lubbe ki kare mo ni ma latin ni ki nywalo. Ka ki nywalo i kare me mony ci mogo ki miyo ka latin laco ki miyo mony ka latin ma nyako ki nyiyo ki miyo amony. Nying bene Ka dano ma kinywalo ma pe jok kimiyo nying ma lubbe ki kit miti ma nongo a ki bot lanyodo. Lanyodo ma dako romo miyo cako waci latinne eni-ni, an amito kicak nyinge ma lubbe ki kit ma ajola kwede i gang para. ci en miyo nying. Won latin bene romo mino nying latin ma lubbe kit ma kaka ne gong obedo ka tere kede. Mukene iwinyo ni ocaya, ocaya ducu nongo nying te eoni ka min latin ma kikelo i gang kicayo en. En owaco ni, A latin man inyeo ocaya, eh? Mon laco, kadi anyako ci bedo acayo. So nying pire tek mada. Nying pire tek. Uh, latin bene kimino nying, nying twon. Ka twon ma obedo dano ma oyuet, wek latin-ni kudong bed twon, ci Kine mukene latin camo nying dano mo ywe kwaro ne eh kimiyo nying kwaro weki a tibu pa kwaro ne tibu pa daa ne omedte ah nyinge pe oling le ino ni bene acholi miyo nying nying dano Ki dong bene, ka inen dano ma kwaro mo obedo matek, eh? Mogo gimiyo nying, nying moi ma iwinyo ni, ah, maka moi. Ah, tipo bene kit mukene miyo nying dano. Tipo miyo nying i ni. Nying ma tipo miyo en aye ka inen kinywalo latin to ki dako ni nywalo latin kom obedo kec, nyo ci latin-ni ni bedo calo latin ajula, eh? Latin ajula. Ka latin ma nywal latin to, nywal latin to, ki ka joko aye ojulu, tipo aye ojulu, ki tipo dong ojulu, ci kimiyo nying, nying ajula, calo to pacogi, ki nying mapapat. Ile eno ni bene aculi miyo iye nying. Dong amito aduk i kom Nying ma wun wupenyo, Okwii, okwii, nyinge bino kit man. Kit ma awacciwu ni, nying i Acoli pe kicako labangi tyen lok. I kare macon, lara bedo tye i nyom, ilaro dako

Nyako ma dong ilaro adada, anga ma obitero dako-ni? Ci dong ibolo kwir. Eh? Ka dako-ni kibolo ma kwir, yaka laco mo-ni dong ocito ni ngede ene dong aa. Atamo nyako-ni dong ngede aye kwir otero. Kwir dong omako dano madwong oye ni ea. Nyako-nu ocito kany onyo, ci ka en onywalo latin ma laco, ci kimino en nying okwi. Ka lanyako, ci kimino en akwi. Mono onongo dano ma ocito par ma kibolo kibolo kibolo makwi. I kare macon bene, en kit dano ma kilaro alara kit eno bene Ka larac cito tongo keny, keny atonga ole kimako dano amaka, nying bene kati kenyo. Ee jo mukene kwero kenyo won atit, kwero kenyo min atit, kwero kenyo cito wa i kot Eh? Nying litino ma iwinyo ni Lakot, Lakot, Lakot. Eh? Mono nongo ah, won latin kit mukene dec jong ni nyako-ni pe ocit ki lacone mogo tum wa i kot. Ci litino, atamo ni Peny ma wun wupenyo pi nying, wun wumedde kwede ni, 'Nying pe kimiyo nono. Nying pire tek, dok tipo me kwaro. Ka in kimini nying, nyingi enoni tipo bedo konyo in iye. Nying pe kimiyo ata. I te kwaro mapatpat, ka imito ngedo, ngedi ni, Ngeda Acholi. Ngeri lango ingeyo bene ki nying, ngeri meri ingeyo ki nying, nying me a tekwaro akacel acel tye ki nying macalo lobo loka. Laloka ka mito ngeyo ni ngeri meno oa ki i kaka mene, pien luloka tye ki kaka mukene ma kaka me giworo kwac, ka kaka ma woro kwaci Nyinggi bene nongo pat. Ka kwaka ma woro otwol, nyinggi bene nongo pat ki nying pire tek, nying pire tek en ma oweko dini ma obino-ni. Pien nying cung i kom tipo, tipo me tekwaro-wa-ni cung i kom nying dano. Oweko munu ma obino balo tekwaro munu pe ye Ka in kicako nying ni wuto, mono ma dok dini ka mono obin-ni mito ni gimini nying me tekwaro pa megi. Kionyo pi iwi tyen lokke me loko nying ma yam tipo omiyo. Dini-ni bene kacel acel acel acel acel tye ki tibu ma myero owok ki i kom nying. Ka in i cilam, dini me cilam bene mini batija ma rwatte ki nying ma nyuto nying pire tek. Man aye atamo litino ka kiloko lok me nying omyero pe kiter tuku tuku dong an an. Amiyo tam ka agiko lok me nying en aye ni, Pe wulok nyingwu calo ka kimini i nying koma kec. Ka dong icito jo moro koni wa koma gum, koma kec-ci dong rac, mono gin Catan, Catan ko. Koma kec kimiyo ki tyen lok ma kibako dog, an ni gang i koma kec. Tika ibako dugi i tipo ma kicako nying atinna ninie i kom akec? Tipo me tekwaro onongo owinyo eh bako dugi ni eh ci julu latin ni nying pe kicako nono. Dong wun litino lok me loko nying kom akec ni kom agum. Eh, eh, api oduc dong pe myero ah, pe irung nye api mur jok. Man aye atamo ni ah, un ma utye ah, i group eni ma aneno ni omyero ongeyo ka ma ah, ah, Acolo a ki iye. Ah, atamo ni aminiwu ah, ngec ma an angeyo. Tekwaro, kimed ameda. Ngatu dok romo medo, ladit mo dok romo medo. I kom ngec eni ma an amiyo-ni, jokjoka malo.